protocols observed mamps edu ari pano nemacancelors nemanational executive members ari pano we want to welcome you parally yedu irally yatiri kuita panapa when the country is under siege nenyaya yecoronavirus nenyaya yecorona judgments nenyaya yemacorona recalls of our mps nenyaya yenzara iri munyika yakonzerwa namunangagwa nehurumende yake chisa mbama chisa chisa, chisa mbama chisa, chisa. chamisa hoye, hoye. chamisa hoye, hoye. hezvoko when the country is looking forward kunyaya yekuti pave neaction when the president took it upon himself kuti aadrese ruzhinji rwevanhu muzimbabwe muno pasi rose jikelele about the way forward yekuti toenda kupi senyika because patiri panapa hapana kumira zvakanaka

MDC Alliance woye! Pamusoroi utungamiri hwese huri pano. Pamusoroi His Excellency Mr. President Advocate Nelson Chamisa nenyika rino rose tinoti pamusoroi kwamuri basa rangu pano nhasi ibasa duku duku chaizvo nderenyaya yekuti ndizivise nyika navatsigiri vedu vese vari kumativi eh, mana ese ezimbabwe navavo vari kudiaspora wakasimba uye wakabatana zvikuru mungahlikidzirwa nokuvhunduka nezviri kuita Hurumende yaMunangagwa kuti tibvutire chunhu ichi, asi ndoda kuudzai kuti Munangagwa navanhu vake vangabvuta zvinhu zvose but they will never appropriate the struggle away from you the people of Zimbabwe. Struggle yatinayo iyi haisi struggle yavachamisa vabiti vasikala kana kuti mdc alliance istruggle yevana vezimbabwe so haibiki chinobika ndechokuti chinhu chendenge ndinacho mumba asi the struggle will never be stolen so let me reassure you that munangagwa can still even our underwears

but nguva yake yekuenda ndoyava pedo nguva yake yekurova pasi ndoyava papi pedo munangagwa mudenga uyo munangagwa mudenga uyo roverai pasi Ba. chamisa hoye chamisa hoye esoko thank you very much thank you very much nekuziva kuti simba rehove riri mumvura tiri kuuya ikoko kumisha tizomobilize vanhu for action and action is coming and nobody will stop the action allow me now kuti tidaidze vice uh, deputy president vedu honorable tendai biti kuti vatiudze the state of the economy nemashoko madiki diki pamwe chete

pamusoroi president vedu advocate nelson chamisa pamusoroi chita chevana vari pano vana veshanduko vana vemdc alliance pamusoroi mazimbabweans nekuwanda kwenyu

hakuna hurumende yakafanana neyaemerson munangagwa hakuna hudofo hunopfuura hwaemerson munangagwa so munhu mutema wemuzimi pano mumastoromu

yevanhu vedu vemuzimbabwe haina mabasa 79 percent yevanhu vemuno muzimbabwe vari kurarama muextreme poverty surviving on less than us 35 cents a, a day that is the suffering of our people tikaenda

We need to restore the country back to uh, basics. We need to restore Zimbabwe back to a normal sustainable uh, state not the condition yatinayo yekuti vanhu vari kufa mumahospitals nokuti hamuna mushonga iko zvino manesi

Where Mnangagwa's government is forcing children and schools to reopen and yet they can't provide the basic triple P's ku maticha nekuvana eh, nekuvana vacho kune chimwe chirwere chapinda muno munyika chakozwa naemerson mnangagwa chirwere checorruption hama dzinodiva hakuna vanhu vanoba kupfuura chihurumende ichi rimwe gore ndakamboti emarson munangagwa ndiheadmaster wembavha handizvoba ndiarchbishop wembavha 2017 2.7 billion us dollars was stolen directly from the ministry of finance 2018 3.5 billion us dollars was stolen directly iko zvino

Chisa mbama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Pamusoroi mhuri yeZimbabwe. Pamusoroi vatariri vese vari kwese kwakasiyana siyana. mhiri kwemakungwa, mhiri kwenzizi, mhiri kwemadhorobha edu, pamusoroi vakuru vari pano, our leadership, Vice President Biti, Vice President Kore in absentia, vari kwaMutare, Vice President Professor Osman Ncube, vari kuBulawayo pamusoro icheya yedu Tabita Kumale in absentia our vice chair Comrade Skala our secretary general Comrade Charlton Wende our deputy secretary general baba vachimhini vari pano utungamiri neutekwachekwa hwese huri pano Also pamusoroi mutungamiriri wedu agadzirisa kuti zvidai baba vazvizwai neukuru hwenyu hwese hwamunahwo hweorganizing department our spokesperson advocate mahere our members of the standing committee here present nhasi zuva rakakosha ndanzwa nhanganyaya yaitwa

kutimbunyikidza kuti tisasangana nemi tikuudzei kuti tiri papi gwara renyika nderipi gwara remusangano nderipi saka nhasi taungana pano kuti tingouya kunhanga nyaya yekwatiri kuenda taona kuti nyika yasvika pakaoma nyika yaomerwa tiri kusangana paerally taitoda kuti tinge takazadza mumastadium kumaprovince asi hazvigoneki nokuti tiri kumbodzingirirana nechirwere chanetsa munyika muno dzimwe nyika dzose dzine dambudziko rekorona haisi zimbabwe chete asi isu tine matambudziko maviri mapandemic maviri the corona covid-19 pandemic nethe authoritarian pandemic the dictatorship pandemic ndo mapandemic akatiunganira ari maviri achikomberana rimwe nokoko rimwe nokoko asi izvozvo hazvititadzisi kusangana ndosaka taita iyo ino yatiri kuti irali irali ino tiri kusangana nyika ine gore reema gore rakaoma nokuti zvinhu zvakaoma munyika muno vanhu muri kunonga soswe nemuromo muzvipatara hamuna unobatwa nekutambudzika kwevanhu Muzvitoro ibata mupfupi bata murefu idyetswe imhere yoga yoga kwese kwatiri kupinda. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nemitengo. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nehurumende. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva mukurarama kwavo mafambiro avo. Vazhinji tinoziva kuti tichisangana pakadai munoti ko vatungamiri vedu vari kumbozvionawo here hongu tinozviona tinozviziva and we take the responsibility yamakatipa emise electorate seriously tinozviziva kuti pese apa zvine simba rinobva kwatiri kana taakudaro zvichimira saka takaziva kuti mese muri kuchema kuti toita sei vazhinji havanganzwisi mafambiro atinoita isu seutungamiriri tinoteerera imi nekuda kwenyu asiwo tinoteerera vanotiteerera tichiteerera watinoteera Isu semusangano tinoremekedza Mwari. Pamunonzwa tichitaura paya kuti God is in it, haisi slogan. It's a statement of faith, a testament of what we believe in. Saka tichiterera zvamunotaura, tinobva tatererawo zvinotaurwa nemuridzi anotitungamirira kuti zvifambe. So the voice of the people is the voice of the people. And the voice of God is the voice of God. Vamwe vangu vano the voice of the people is the voice of God. Aiwa iblasphemy, ipaganism, hazvinzarwo. Mwari haafananidzwi nevanhu, Mwari ndiMwari. Saka zvizive izvozvo, mukadzi vanotaura kudaro, vanenge vakambopfuura nekuseri kwechechi vakasanzwa mashoko zvakakwana. Vakanzwa mashoko zvakakwana anoziva kuti Mwari kana otaura, vane matauriro avo. uye zimbabwe payake zvino hama dzadiwa ndisati ndapinda munhanganyaya yangu yaakuda mutungamiriri anoziva iwo mwari uye anoremekedza ivo vanhu vatinotungamirira yaakuda mutungamiriri kwete anonge achizvitutumadza asi akazvideredza yaakuda baba kwete bhinya yaakuda baba vanoziva kuti vana kana vachinge vakanganisirwa vanoitirwa zvakanaka kuti zviite zvakanaka nyika ichichema zvinhu zvinogadziriswa saka ipapa tinoziva kuti nyika iri kuda mufudzi eshepherd anonzwisisa kuti kana vanhu vane zvavanoda hauti tsvimbo mugodzi vanhu havarohwi kana vachidemonstrata vana kana vakaridza mhere unomupa chihwitsi kuti anyarare haapuhwi pfumo kana banga mukanwa kuti ropa ribude sezvinoita umwe wangu aripo saka nyika iri kuda kuti dai zvaigona pava nekuona kwababa varimo zimbabwe needs a father zimbabwe needs a shepherd zimbabwe needs a leader pari zvino hapana aripo aripo aripo asi hapana aripo nokuti munoona nezvakaitika nezviri kuitika hakuna musha unonzi una baba vana vasingaendi kuchikoro hakuna musha unonzi una baba vana vachifa nenzara zuva nezuva achirara vasina kudya hakuna musha unonzi una baba vana vasina mubhedha vasina pekurara naizvozvo ndakunopinda panyaya yekuti rali yanhasi Inombova rally yechii? Nezvinhu zvitatu zvatinazvo. Chokutanga tiri kutaura nezvekuti patiri kuenda mberi uku agenda 2020 yakambomira sei? What is the state of the nation? What is the state of the economy? What is the state of our communities and livelihoods? Saka tichataura panyaya yokutanga nemabig fights atakatanga nawo isu tine muono wetwiza zvamunoona takadai and I'm very proud of the team that you see here. ndosaka achiti zanu chero ikasamakita sei takasunga zvakasimba havati divide havati wisire pasi we are one and united so ndosaka muchiona vabweza vamwe vari kuti a ah, muri kuona zviri kuitika izvi musangano waakudonha Hakuna anorwa chakadonha, hakuna anowisira chakafa pasi. Mukaona honde anayo vari kuziva kuti musangano wakasimba ne ndo musangano hurumende iri kuuya manje manje, ndosaka muchiona vane hondo nesu, asi hatina dambudziko nawo. The fact yekuti vanoti blema chero chaitika mvura ikasanaya MDC Alliance, economy ikasafamba MDC Alliance, eh, vekunze kwenyika akasawirirana nawo mdc alliance hongu mukaona izvozvo zvichiitika kuratidza kusaziva kwavo hakuna imwe nyika inova neopposition kana in alternative government sesu inoblamwa nokucreditwa for the things zvinoitika munyika the way we are blamed everything we are credited kuti tisu tinozviita even chatisina kuita pakabatwa chibharo vanhu mdc alliance asi ugoona kana vava kuda kugovana nhaka yedu isu hatisipo vanobva vacreata zvidzimati zvavo kuti ichi ndo chatinotarisa ndo mdc chaiyo kana pauya kuti akuda kuti paonekwe chaizvozvo kupomera mhosva tisu tinomiswa izvozvo tinoramba bodo nada we don't want and will not accept that chisa mama chisa chisa kukula izenzo izenzo kukula so chokutanga inyaya yeajenda yemunyika tichitaura dambudziko riri munyika nderipi isu hatirapi mhopo iri padama Tinorapa chaita kuti musoro uteme chakonzera mhopo iyoyo. Zimbabwe tiri pama big fights na agenda yatina number one. Inyaya yekuti Zimbabwe iri kupeya what I would call the legitimate price, the legitimate cost, the legitimate burden. Nonyaya yokuti hatina kugadzirisa mutungamiriri anodiwa nevanhu nepeople's government. Ticharamba tine dambudziko rokuti hatigoni kunoadressa the issues dzevanhu. tinoadresa maissues evanhu is the confidence of the citizens in those who are leading them tisati tainda kuconfidence yeinternational community we need the confidence of the citizens and the national community and isu tainda kumakwikwi namunangagwa munangagwa anga ane mavhotsi ari pazasi peatakapuhwa isu iye ndobva anozvitsveta pamusoro tikati zvawazviisa pamusoro chienda nenyikaka dei anga akachangamuka uya wati mufanami uya ndiwo une uchenjeri hwakati o oh, uchange uchangoburwa tokupaka nokuti zvikombo zvinopanana mute iwe uri churu indiri gomo tokupawo kuitira kuti uve neudzamu hunoenderana nemamiriro edu uyo tovoto haasi kuda kunzwisisa nyaya iyo saka toda kuadresa nyaya yethe legitimacy question nokuti vamwe vanoti munyika muno tine problem yeeconomy bodo Economy is a symptom of the underlying problem yatinayo munyika. Hama dzadiwa muri kudzimba makagara makaterera the problem of Zimbabwe is a leadership problem. It is a governance problem. It is a governance question. Kumwe kwese mungaenda musati magadzira ipapo ne legitimacy yenyika. Ndokupai way forward. Kuti kumboenda kupi? Ndakuudzai kuti nemuono wetwiza. Nenyaya kuti we are your leadership. Tinenge tiri mucockpit. Mucockpit munoonekwa zvisingaonekwi nevari kucabin. Zvamusingaoni nezvamusinganzwi tinozviona. Tisati tanorova chimburamahwe, tisati tapinda mustorm, tinenge taona kuti kwatava kuenda kwakamira sei. Tinokuudzai kuti chimbomirai, sungai mabhandi. Ike zvino chibvisa henyu, tangai kunomwa mvura, vanonwa mawise water sana vasikala inwai vanoputa sana vahwende putai henyu vanorara vasingazive kuti kumavirira ndokupi kumadokera vanenge vachiti havo mutihwa itai asi toda kukuudzai seutungamiri kuti kana mukaona tisati takuudzai kuti zvakwana musafunga kuti hatisi kuziva zvazvinoda dambudziko ratinaro muzimbabwe munhu wese anoda kuita mutungamiri yeti mutungamiri anenge aripo ndiye anopiwa vision imi momusapota nekukorekta nekupefekta that vision madambudziko ndokuti mukarakita driver umwe neumwe hakuna kwatinoenda tinofanira kuti tinge tichibva panyaya yekuitirana nharo zvasvika here hazvina kusvika here tinobika hongu ipoto asi mumwe anogona kuti moto mumwe anogona kuti mugoti mumwe anogona kuti mubiki chatinoziva ndechekuti zvose izvo zvinofanira kuvapo kuti tikwanise kubika nyika igute nyika ifambe saka ndichataura zvinhu zvandataura izvi zviri zvitatu nokuti nhasi irali chisa mama chisa chisa ukula izenzo izenzo ukula isu tiri pachena ndataura ndikati chokutanga patakatanga gore ra 2020 takataura kuti gore rino tine agenda ine ma 5 big fights number 1 takati kune fight ye people's government number 2 takati kune fight ye ma livelihoods and better lives number 3 mukarangarira tichitanga takataura gore rino tichange tichikambena kuti munhu ngaapiwe hiyes dollar because mari ine dama mari inoshisha mari inoexpire haisi mari matishu haabatsiri nyika kuti iende mberi takati munopenga ike zvino vaapata atiri nokuti sinobatira kure kure tichiona mberi ivo vanobatira kare kare vachiona nokunonoka saka taa takazoona nyika yose yaakuchema yaakuziva kuti takuenda kunyaya yekuti vanhu vapuwe us dollar tiri ipapo munozviziva mese kuti patakataura maissues atakataura kutanga kwegore takati number three inyaya yemafreedoms nesecurity yemacitizen mukatarisa nyaya yanetsa gore rino inyaya yemaabductions inyaya yemaarrests inyaya yemahuman rights abuses iyoyo takagara taiona kuti inyaya yatoda kunangana nayo tichienda mberi Chechina pakutanga kwegore muna January patakaita agenda statement yedu takati nyaya yecorruption inyaya yaticharwa nayo. Honai corruption yaita kutekeshera yatanda munyika serunyemba yaita kufunda chibondokoto semuramu auya kuzogara paguru haadi kutombobviswa zvachose. Vanhu vakabira sarudzo zvinobva zvazvara tumatwinzi zvinozvara tuvana kusvika tumagotwe twecorruption. Chokupedzisira takati gore rino tine ishu yakakosha, nyaya yeconstitutionalism, nyaya yebumbiro remutemo, nyaya yokuti munyika muno toda kuona tichiita implement zviri muconstitution. Ndo yamuri kuona yatsviridza, vakuuya kwamuri vachiti vakuda kuti kugadziriswe nyaya yebumbiro remutemo, isiri kuti ayewa musagadzirisa bumbiro remutemo rakabva kuvanhu moda kuripaza gadzirisai mutemo zvizukuru zvinoita kuti tiite align not amend the constitution saka iyoyo ndo nyaya yandichataura nayo pazvinhu zvishanu zvatinazvo tinozvinzwa and i want to emphasize the point that we are going to focus on especially as i tackle the nature of our crisis i told you that our crisis in this country is a legitimate crisis it is a legitimate question it is an illegitimate burden the cost that we have paid at a personal level, at a community level, but also at a national level and internationally in terms of the challenges that we are having and we are seeing. zvose zvatiri kuona the suffering of the people ndichazanganisa nechirungu because kune vari kunzwa kwenyika ndanzwa kuti vakumbira kuti vanoda kunzwa mashoko atiri kupakura pano so i will be adding english ngizakhuluma lesi ndebele so ngizazanganisa kahle kahle sifuna ukuthi hayi sinqobe ndawonye sihambe lo musa sihambe le power lo nthando so that things are able to work and work the way we are going to do valumba loko ndichataura watonga kuitira zvinhu zviita muri kaboto marucheni so understand kuti nyika yedu is suffering

Politics is supposed to be competitive. The one ane mabetter ideas achienda kumberi, anenge asina mabetter ideas achisara kumashure. So that's why ndichirifeya kwaari ndichimuremekedzawo but manje manje ndichatadza kuremekedza kuti tinonzi mukoma mazano ukanga wane mazano asipo unoita munin'ina ndinde ndamukoma nokuti ndiye ndichibata zvinoratidza kuti ndini mukoma wacho so we have to deal with this legitimacy burden but to be able to deal with that tinofanira kuataka poverty tinofanira kuataka nyaya yedisease tinofanira kuataka nyaya yethe governance gap yatinayo vamwe vakandibvunza was being asked by some in the international community that what would it take for zimbabwe to turn a corner and to take a new trajectory i told them that the only answer

1980 tasvika kuindependence gore rino tati nemakore mangano 40 years gladys ukatarisa pa40 years kuti chatakaindira kuhondo chaicho ndechipi you will see that most of the fundamental questions have not been answered takaenda kuhondo for one man one vote takaenda kuhondo for the sovereignty of the people takaenda kuhondo tichida kunoremekedza kuti munda iende kuvanhu land to the people umutwaro muhlavanhu handizve mwana wefu ndo zvatakaendera kuhondo kuti ivhu riuye kuvanhu most of those things have not been addressed ivhu rakauya kuvanhu vamwe vakanotora barika reivhu vamwe vakanobvuta minda minda haina kugovewa zvinoenderana nokuti unouda ndiani uye vazhinji havasi kushandisa munda zvakanaka vakutoita corruption ikoko so munoona kuti 40 years later we are still debating nyaya yemaelections nemaranirwo anoitwa 40 years later tichine dambudziko rokuti mawar veterans edu achiri kungoramba achivetwa wakamboona kupi vetting ye 40 years four decades muchivheta mawo veterans anofanira kupuwa mari isu patinopinda this is an overnight job tangopinda chete mawo veterans computerized digital smart approach ipai varwiwa rusununguko mari vachengetwe varemekedzwe zvokuti vakahwira nyika yedu those things mukatarisa zvatinorwa nazvo zvidiki you go to the rural areas 40 years later there is no thank you hakuna dhange there is no appreciation of the role

educated intellectual people inokurakidza kuti chirwere chiri kubata hurumende chabata macitizens 40 years later unoita munyika mokuti vanhu vanoita public transport mapickup truck kusanganisira masoja edu nemapurisa in other countries a pickup truck and a lorry are not supposed to be a transport for human beings they are a transport for goods they are transport for tonnage yezvinhu zvinofambiswa chikafu asi unoona kuti our people are exposed vanopinda mapick up truck asina masafety mechanisms it shows that we are backward it shows that hatisi kufamba ndikutaura nyaya yepeople's government vanhu vezimbabwe people's government is important people's government haiende kunopazira vanhu misika zvatakaona zvichiitwa vanhu vari mucovid vakabatwa nedambudziko iwo uya wapazira musika People's government haiende kunopazira vanhu kana kuuraya vanhu. Hakuna hurumende yevanhu inoisa masoja mustreet. Masoja basa rawo nderekutirwira kutibvisira vavengi kwete kurwisa isu varidzi vemasoja nokuti masoja ndeevanhu masoja haasi ehurumende masoja ndeevana vezimbabwe izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yedu inenge iripo haisi yevanhu we need a people's government Hakuna hurumende inoparadza masalary evanhu the way we have seen. Kungomuka so vanhu voparadzwa masavings. Vanhu vakashanda ndakaona akanga ari mapensioners vavezera vanogara vachitambudzwa vachimira mumakiu hapana zviri kufamba 40 years later we still are having questions that are not supposed to be debated because hatisi kufamba what is it that we are doing we have to bring an end to all these things tidile nethe leadership problem tidile ne the leadership question hazvinetsi likwanyi wakazviita kusingapore mahati akazviita kumalaysia its leadership stupid when you have a leader anenge ane vision you will see kuti provision naturally follows but kana muna leader anenge ane division

in our advantage nyaya yemigodhi yatinayo beef export munoziva ka comrade biti pataa tiri mugovernment tichishanda namudhara mugabe takanosvika tikamugadzirisira zvinhu within weeks tikazi vakomana mai vepi tikati aiwa vakomana vanouya kokupedzisira ende taiziva kuti kuda kuyazopedzisa basa hataiziva kuti pachaita mwari pakati pedu yemukomana azopinda ari kutikanganisira zvinhu We are very clear in terms of where our economy is going. Tine agenda yedu yatinoita implement kana mangotipa mukana. So isu tiri papo panyaya ya people's government. We pledge to change the governance culture in this country. Chanetsa munyika muno tine inonzi state party conflation. Kunobatanidzwa party nehurumende zvakatosiyana. Hurumende chengawo semananga hapana risina mhodzi. But kana tichitaura party, party dzinenge dziriko Eh, pane veve mudc alliance mapinda hatiri zviya zvokuti kwanzi sawa 10 to eat there is nothing to eat when you are in government toda kuti vanhu vasevhe vanhu ndorimwe dambudziko ratiri kuita even kumalocal authority that we are changing individuals but not changing the culture we are changing the, the, the scripter and the actor but not changing the act makanzela mamwe nemamp mamwe nemfunga tiri kuenda kunodya hapana chinodyiwa muhurumende Hurumende is not a place of feeding, is a place of service, yes. a place of delivering services to the people. Ndodambudziko ratinaro nevakawanda ukavaudza izvo vanotanga kutadza kunzwisisa nokuti mweya wavo wakazara nedhimoni renyika, dhimoni rokuba, dhimoni recorruption. Let us be smart. Let us change our culture, let us change our structure of government so that we have a clean, mean, and more importantly, very smart government that is able to deliver my services. Isu muhurumende yedu ndaona mugovernment muno mukwanzi paroda kuvakwa chimwe chivakiridzo kana kuti stage inoda kutsvetwa it shows you kuti vanhu vari wired wrong unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese wakutiudza kuti unoda kuuya kuzovaka mudhuri instead yokuti unge uchivaka mabuildings instead yokuti unge uchivaka infrastructure uri kufunga zvokunovaka chimudhuri statue yaunoda kunotsveta iwrong priorities isu takataura kuti our heroes we honor but we don't worship any human being We will not worship the dead. Ticharemekedza maheroes edu and tichameka sure kuti tinopa hero status kune vanokodzera. Yeah, sure. Under our government, hero haitwe nepolitical party, anoitwa neboard reindependent mm. rinotaura kuti uyu akarwira nyika mm. kusports, uyu akarwira nyika kumusic, uyu akarwira nyika kuagriculture, uyu akarwira nyika mukuveza, uyu akarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika. Ndozvatichaita muhurumende itsva. Heroes Acre hongu inogona kuvapo as a historical mo monument but hatigoni kuti teheroes eka yemapoliticians especially some of the politicians vane maquestionable credentials we want this to be addressed because ndo zvinoita nyika yende mberi chechipiri nyaya yemaliveloods ndataura pano vabiti mataura nyaya yemaliveloods are not going to the details but munhu wese anoziva kuti yange vanjake njani munhu haasi kufema munyika people are struggling to eke out a living vanhu can't breathe There is no industry. Tese tine matambudziko manesi ari kuchema they can't breathe. Madokta ari kuchema they can't breathe. Where on earth would you have a doctor anotambira mari less than 100 dollars? It's an insult. Kudzidzisa doctor ihondo. Kune dzimwe nyika madokta ndo anopuwa mari yakawanda. Kune dzimwe nyika I was in Germany. Maticha ndo anopuwa mari kudarika yose nokuti vanoti doctor anobuda muna teacher. President anobuda muna teacher. munhu wese anobuda muna ticha nembavha sedzimwe dzatiri kuona dzinobudawo muna ticha saka ticha ngaapuwe ruremekedzo rwokubika zvinonaka nezvinonhuwa nokuti ndiye anobika our teachers are suffering we need to make sure that they are able to breathe vanhu mapensioners i have already made mention of this you know kuti mapensioners nhamo yavanayo mari yavo has been eroded vazhinji vacho vanongomuka nenyaya yekungoti polisi inongouya there's a matter andinozairi mumacourts yekutambudzwa kuri kuitwa mapensioners here macotton farmers hakuna wasiwa vari kuchema ndakafonerwa nemacotton farmers vakati mari dzedu tiri kupuwa imwe in us imwe tiri kupuwa rtgs tatanzi topuwa paiko kesh iko kesh yangu mukachinzi haita shandi inyika rudziko inoita zvakadai makambozvinzwa kupi kana zvinoitwa kustock exchange yavharwa stock market yavharwa iko case ndo inconsistency ino undermine the confidence yenyika ivo voda kuuya kuzotipomera muroyi anonakirwa nokupomera asi haazivi kuti iye ndiye muridzi weuroyi hwake if you look at what is happening kumatobacco farmers there is no incentive for them because unoenda kunoti iwo unotengesa tobacco out there but unovatorera mari woapa rtgs ukorokoza its not good for a government to be a government of crooks. Mm. Yes, you can have citizens who are crooks. That's why we have laws. But when the government become a crook, mm. there is a difficulty in addressing that issue. My issues you are ari pama livelihoods. Vanhu mudzimba havasi kudya rinopisawo. Our workers can't breathe. Disposable income akuchina. That's why takati kunoda kubhadharwa US dollar kumunhu wese. But unoona vakomana vezano vanoshamisa. Kubana mari yekorona unozakawana waya muraini unoti unoba mari yechema parufu washata nokuti we have lost mamorals ese that is the lowest of the law haube mari yevanhu vanotambura haube mari yapuwa as a donation haube mari munguva yerufu parufu hapadi kuti uwedzere rufu nokubira afirwa afirwa haatarisi kumeso musadaro kuvana vezimbabwe kuvabira zvakadaro izvozvo idambudziko ratinaro Onai iko case munhu wese apa 83 percent 87 percent vari paplatform iko case wongomuka kuti hakuchina izvo mazviwana kupi munozipuhwa nani hapana ari kuziva inflation yanga iri officially about 756 but if the actual figure i think is above a thousand you know because we have a problem in this country munhu wese apa kumukorokoza what are we promising we are pledging nyaya yekuti in an alternative government the issue a living wage is a priority respecting trade unions and also malabor rights making sure that we resolve the current crisis isu takataura kuti tikapinda semapindiro atiri kuita manje manje ndichakuudzai mapindiro edu tiri kugadzira nyaya yecurrent situation in the country let's go nebasket of currencies tot booster nyaya yeproduction tobooster nyaya yeproductivity tobooster nyaya yestability tobooster nyaya yeconfidence in the market neease of doing business togadzira kusecure property rights kwete kuti munhu une purazi rako panonguva yamwe woti taakutodya tese nhasi maswera sei hakuna nyika yakadaro yokuti inongova Donga watonga ndakaona Kester apindawo munyaya iyoyo my sister the great swimmer she's now swimming into the farm ende tiri kuti unoona unoenda kunodhigidha kumafamu ikoko kune iko kumafamu kwaunoda kudhigidha ikoko saka tinoda nyaya yemaproperty rights nyaya yevarwere ngavarapwe malivelihoods basic and minimum requirement look at nyaya yecovid at the moment vanhu vakapromiswa magovernment promises munoaziva tiri kupa industry about 18 billion hakuna kana kambani yati yabatsirwa vanhu vari vulnerable tiri kubatsirai ne 600 million it was nothing but hakuna chapuwa kana chapuwa hatisi kuchiona kuti chiri kupi so these are the issues we are dealing with panyaya yecorona virus ipapo pacorona makamboona kupi nyika yakuti inongouya yote hakuna is indefinite is a violation of rights of citizens a leadership inofanira kuva neright yokudzidzisa vanhu kuti zvichasvika pakati zvatiremera todzoka kwamuri kwete kuti its indefinite this must stop we can't allow this people cannot have a, a, a, a, a lockdown in perpetuity it has to stop and we have to stop it as zimbabweans because yes tofanira kufaita disease but we must not hide behind authoritarianism kuti tibve taita manipulate marights emacitizens edu izvozvo toda kuzvigadzirisa kuti zvifambe tiende mberi nyaya yecovid yes yakatiomera we know we have recorded the number of people who have suffered i looked at the number of people who have been arrested 87000 to date kubva musi wa 20 march vateswa vashoma pane vasungwa it shows you the government's mindset kuti basa ndilongoti batai munhu unobata munhu kuti ngatibate korona siyanai nokubata vanhu mm. nokuti mukabata korona munoita maideas anoita kuti muende kuvanhu batai munhu roai munhu simple gods unoda kudii ungapedza nyika yese yamakuwa ungatungamira makuwa we want responsible capable leadership a state iri responsible ndo nyaya pamalivelihoods yatiri kuti toda kugadziriswa iyoyo isu we have a clear plan post covid takati panofanira kutova nepost covid economic plan yokuti tinoita sei nenyaya yemavalue chains aitwa disrupted our economic steam has already finished the blueprint yedu yokuti isu togara tingomhanya tiri paline kuti tikangonzi chatsva tapinda mugame and tapinda mugame tinogohwesa within first two minutes given half the chance will score twice That's how different we are from vakomana. Ngokuti vanopuwa mukana havana chavanoita vanoramba vachirapa. Ndipe umwe mukana. Ipapa vakuti kwai takufokasa 2020 kuti uite. Takupa mwana wedu. Chabuda hapana. Wangu wewe nipe usiku umwe tatipe mwana wedu zidzoke. Unoita usiku hwana kana wakatadza upenyu wese. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Zenzo. Nyaya yehuori yabatwa kudhara handichapinde mairi. Munoziva munyika muno taita huori. Asi chakasiyana huori hwedu nekumwe kune dzimwe nyika. Vana Queen Oge. Chiri kudetsa ndechekuti corruption yese iri kunoperera pamunhu pamusoro. Ndosaka muchiona kunoita investigation ita catch and release. Mm. Because corruption yauraya nyika inongodzokera kupi? Hove inoora kubva nekumusoro. usaenda kunotsvaga gwaya kuti ndirigadzire musoro waro musoro wegwaya hauori chinoora musoro waro munhu anofanira kuziva kuti kana uchidhila necorruption inotangira kune vari kumusoro kana pari pamusha inotanga nababa vana vakaona baba vachibira mai vanoteedzera zvino kuti vanonga tisitaira ifashoni yemusha saka zvese zvamuri kuona zviri kuita necorruption kunana zisco kunana zinara kunana gmb Taparadzwa ne corruption. We need to deal with this once and for all. Makaona report yakaitwa ku parliament, makaona ma investigations akaitwa na auditor general anoratidza kuti muhurumende maita huoro hunochamisa but we must get ready to deal with this and attack this. Number four is the fight ye corruption. Uh, fight ye ma freedoms. panyaya yemafreedoms you have seen kuti literally every other person is under attack majournalist akasungwa maloya akasungwa vemachechi vanombunyikidzwa uyai kuno kumutsanyo ndakaona vanhu vashedzwa kumutsanyo vafundisi vakunditashedzwa kumutsanyo todii komobvunza ndii ndakushedza here kati aiwa toda kuziva kuti tikaendako eh, muri kuzoti hamuzoti victimize kati hatidaro takasiyana neava endai munonamatira uyo ndokunodikwa munamato Chiedza hachidikwi kuchiedza, chinodikwa kurima. Endai munotungidza chiedza paState House, zvinhu zviite zvakanaka. So tinoda kugadzirisa nyaya iyoyi, nyaya yemafreedoms evanhu. Honai maabductions, vari kunyepa the whole country, the whole world. Vanhu vari kuzviita self abduct. Ndiani ungazviabducta? Uchiachivha chii uchikuvadzwa? Even isusu what do we benefit? We're not sadists, we're not masochists. We don't benefit from kurwadziwa kwevanhu. totorwadziwa what would one is kuti nyika ibatane pamwe chete yende mberi but look at what they do munhu atorwa majournalist asungwa malabor leaders asungwa matrade unionist asungwa everyone look at what happened to the three uh, female ladies vana johana mamombe unetsai nasicilia kuzvambaradzo instead yokuti ivo vachiinda kunoinvestigate was my party wamhosva ndo vakutosungwa tinokudai zvakati zvakati that's unacceptable that's unacceptable and we want to thank the united nations taanawo anenge akambovhurwa nemadocket matactics ataifunga kuti anenge achienda namugabe but we are seeing kuti ayewa chira haisati yasiya muririro wayo zvavaingoita ndo zvavari kungoita they forgotten nothing and learned nothing so musharudziko unorizwa mhere mangwanani ega ega neusiku hwega hwega mucharudzii nyika rudzii inozara ruvengo rwakadai ine misodzi yeruzhinji iri pamatama chisa mbama chisa gukula izenzo politics dzinofanira kuva dzedumbu dzesadza dzebudiriro dzekudanana dzekuvaka dzokuwirirana but mukaona politics dzatinadzo mahumbwe ekungoparadzana nokukuvadzana Tichapedza panyaya agenda item number one nyaya yeconstitutionalism. Isu seMDC Alliance semaZimbabweans tiri kutaura kuti we will not allow the entrenchment of dictatorship neauthoritarian consolidation through the changing and amendment yeconstitution. Hatiwirirani nazvo takataura kuti no to amendment yes to alignment hamungangoite unilateral act yokuti munongomuka from norway mouya mototaura kuti isu taona kuti inoda kuchinjwa constitution yakabva kuvanhu ndeye vanhu dzokerai kuvanhu musati mauya nemaideas iwayo so we do not support amendment tiri kuona kuti haistori kune dzimwe nyika vanoita one party state muno uyo wangu yaari kudakisa inonzi one party man a one man state munhu one ari estate achireplace everything ndozvatiri kuona muno the 27 amendment to the constitution no consultation with the people will not accept that we want political reforms and those political reforms must be a product of an all stakeholders consultation tifambise zvinhu mberi tibatanise zvinhu mberi zvinhu zvedu zvifambe ndosaka takatsveta kuti what we need are electoral reforms electoral amendments so that we align mareforms edu nezvinodikwa nevanhu hatisi kupinda maelections asina kuchinjwa maelections we have done a price document rinonzi this is our principles for a credible election we want credible elections in this country hatidi kuramba tichidzokorora yokuti maelections haabudiswi ipapa anobudiswa mangwana aitwa meticulous verification nesome nicodemus you know masquerade we don't want that we want my elections kuti aitwe ende takaisa maprinciples nebureau ratinaro remaissues atoda kuti aitwe address so there's no 2023 there's no next election without mareforms and resolving the past disputed elections of 2018 mungazvinyebera ende tine capacity yokuti atati akuti vemaelections aitwe muno munyika tinayo because tisu vanhu vacho hakuna anogerwa asipo munhu akati handigerwi chero ukada mugera uchiti ndogera neremote kana bluetooth haumugeri saka kana tati hatisi kuda kugerwa hakuna uchatigera panyaya yemaelections we want elections dzine mareforms comprehensive reforms electorally politically and of course mareforms atichaita to make sure that we align neindependence yemainstitutions Ndibvumidzei kuenda kunumber two issue nyaya yandataura yekuti democracy is under siege citizens are under siege democracy is on trial makaona zvakaitika munyika muno kusungwa kwandataura kuri kuitika kuvanhu vose ndakurwa chimbi chimbi tichinda kwei forward asi just understand this thing nyaya yauya ichiitwa munyika ndaona pava chitaurwa zvakawanda fallacies distortions You know, falsehoods being propagated, MDC Alliance, this, MDC, this. Understand this thing. MDC Alliance is a separate political party yakasiyana neMDCT. Mungaenda kukoti mogoenda kumusha kumasangoma moenda kuma kuna vakafa mozama kumutsa mudhara wangu tsvangirai moenda kumapostora hazvizochinje kuti mdc alliance ipati yakatosiyiwa yaitwa naiye tsvagirai akati isusu haticharambi tiri mdc haticharambi tiri mdc t taakuda kubatanidza vanhu biti wee huya kuno welshman wee huya kuno tadzokera kuna 2000 tiite chinhu chatakatanga chamisa we famba nebasa so musada kuuya muchitange muda kuumbiridza legasi yatsvangirai muchida kuiponda nokuti zvamuri kuita muda kudzokera kwakabva tsvangirai tsvangirai akasiya aronga tunhu twake was an organized man akasiya apa mufana aripo ende takabata zvokubata zviya hamuna zvamuri kuzoita mukazama mungazama muri kungorova matama enzira isu hatidi kuenda kumusha kubhoyera kunoti tsvangirai uye tibatsire kumakoti aa tinoziva kuti kumakoti kunoita zvakawanda tinozviziva but isu takataura tikati tatora decision yesupreme court haisi kuaffecta mdc alliance because mdc alliance yanga isiri before the court tanga tiri kukoti mdc yaitungamirwa naVaTsvangirai mdct ndo yakanzi iyoyo dzokerai kumatongo munogadzirisa zvamakadii zvamakasiya asina kugadzirwa kune ngozi iri mumusha ngainoripwa iyo ida wada kana usingadi kudzokera kumatongo une musha mutsva waigara kwagutu waugara kugokwe haumanikidzwi asi anenge aida zvedongo unodzokera kwagutu onozvigadzirisa saka vana mwonzora ndakaona vakamhanyirana nakomiki ndava kugogo haasi kugona kuvaka musha wakanaka vadzokera kudongo vari kuva dongo rinovabatsira asi dongo harichina denga ukula izenzo saka munonzwa nokunaiwa nokurohwa nechimvura mangu yes koti tinoremekedza asi apa hatiwirirani nayo Hatiwirirani nayo pazvinhu zviviri. Chokutanga, hakuna koti inogona kugadza utungamiri hwebato. Yes. Koti basa rayo nderokuindapreta mutemo. Saka zvese zvakaitwa hesi tinoremekedza zvamakataura tinozvinzwisisa but hatisi kuda kuti munyebere vanhu imi vana mwonzora kuti mdc tsvangira yakaviolata constitution national council yeparty ine simba rokuti iti utungamiriri ndehupi ndozvayakaita izvo chisa mbama chisa kukula we are part of rules and constitutionalism so hatizoudzwi zvokuudzirwa and hatiudzwi nemuvakidzani wedu kuti tinonzi constitution chii tinoziva constitution and takaiteedzera so zvese izvi zvokunzi haa ah, mwanzoro akumhanya achindinda secretary general mahumbwe Ndaa mugoni kuita secretary general usina kudzokera kumembership to revive your membership and your leadership yakaexpire muna 2019 october pati inotaura kuti yataiva nayo kudhara 5 years papera yakatanga 2014 october ikapera 2019 october kubva ipapo hakuchina unogona kutaura ndiri mutungamiri kunze koti wapohwa manditi iyoyo saka izvi tiri kuzviona zvedu achidaro achitamba vari kuziva kuda kutemba Unoza ukaona uri mutungamiriri wepolitics woenda kunotsvaga kunoita muchato nebere kuti urwisana nababa wako wapara usafa wakaenda kuchikara chesango kuuya kuzopedza dambudziko rumusha nokuti chikara chiya chapedza kupedza nababa wako chinouya pauriwe chisa mbama chisa kukula manzwa shona inataura ndi saka taona haiwa pari kutorwa makanzila edu nemamp Ndiani asingazive kuti munyika muno takaenda kunomination court tikava nepati inonzi MDC Alliance? Ndiani? Ndiani asingazive kuti munyika muno takatendera nyika yose 88 valleys mumaruzevha tichikambena vanhu vachinzi MDC Alliance, MDC Tokozano, chuzai yamunoda. Vanhu vakati Tokozano hatidi, toda MDC Alliance. Ndiani usingazive? Ndiani asingazive kuti takaenda kuConcord tapokana nenyaya yekubirwa kwamaelections eMDC Alliance? Ndiani asingazivi kuti kuparliament takanyoresa maMPs edu eZMDC alai? Ndiani asingazivi kuti kuparliament tine mameya kumakanzuro tine mameya nemakanzela eZMDC alai? Zvino tiri kuzviona makambonzwa kupiwa kuti hurumende ndiyo iri kutoapila against the decision yekoti hurumende panyaya yemari isu hatisi mupolitics for money we are not in politics for benefits we are not in politics for assets we are not mercenaries we are missionaries our agenda is not to benefit ourselves takatosiyana nevamwe vamunoona chisa mbama chisa kukula izenzo saka haiwa iyo nyaya tiri kuiongorora tine plani Vamwe venyu makuvhunduka kuti vakomana kwatiri kuenda kuna vasikana kwakamira sei harvest house yatorwa aa harvest house musha wemdc alliance mdc haina kumbofa yakaita building inonzi harvest house imdc alliance yakaita chiwirirano nevaridzi veharvest house so how uyo mushaya tichaudzokera kuti isu takati hatidi zvinhu zvemhirizho kana taakuuda eh, eh, eh, hatipedzi nguva ndakakutaurirai kungonosvika toti vasiri vepano chidii chitamai vepano gara henyu saka asati asvika ikoko nokuti isu tiri kuziva zvatinoda kuita toda zvinhu zvinoitwa pamutemo zvinoitwa pamurawo tisava nenyaya yemaproblems edu now tinoda kutaura panyaya yekuti kupi ndiri ipapo mdc alliance makaona taka makadzi edu manyowani we are already reinvigorating the party and rebranding and vamwe enyu muri kutya kuti ava tichazorwiswa vachazodai tine maanza isu tine nzira unzanzanza izvezvo tiri kudira makeke munyika musavhunduka zvokuti hee vachazotitorera zita zita harina kana nebasa chine basa is your agenda semazimbabwe and that is what we are going to do so tine strategy hatizoitauri pano because chidembo hachivhirwi pavanhu isusu we are already facing the future we are already building my livelihoods

unoita vanhu vari muopposition kurwisa opposition when youare in the opposition be the proposition of the alternative kwete kuti unoda kurwisa mwana ari kuopposition zvinotinetsa zvikuru tichiona zviri kuitika tinoita mbari chestrategy chinoita kuti vanhu vadye makeke enyika kwete chimodho chiri kuitwa nezanu so that we are able to move together. Our focus is on job creation, food for the people, your future and your security. What is the way forward? Vazhinji mukada kunzwa kuti akuenda kupi which is the third issue. Ndobva ndapedza tobva taita kuti basa redu rifambe zvakanaka. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. What we want is a free Zimbabwe.

inotanga yavira yakwata mochiona kuti yakwata saka isi tiri kuona zvinhu zvedu tiri kugadzira yes we will get there very soon what we need is unit of purpose unit of direction and unit of action it's a call to all zimbabweans machurch matrade unions business, ma students, war veterans, tese ngatiuye pamwe chete tite demand real change. Ndakaona pane dzimwe ziri kurongwa nevamwe. Isu tiri kuti anenge aita nhimbe yake kana iri nhimbe yekuti musha mubviswe uroyi tinojoina nhimbe iyoyo nokuti nhimbe hakuna nhimbe isina kukosha nokuti nhimbe inoita kuti musha ugute. Saka we will support all democratic forces. Yes. All progressive forces yes. shall be supported. We will make sure kuti anenge auya achimira neagenda yekuti nyika inake tinobatana including even those who are in the state kana vachiona kuti toda kubatsirana iri demo remacivil servants ari maworkers tinoenda kunovabatsira because what we believe in is a democratic Free Zimbabwe ye people's government vanhu vachiremekedzwa chisa mama chisa kukula izenzo izenzo kukula kukula izenzo so yes isu tiri clear chiri kudikwa munyika muno a three step solution what is the problem yatingati problem definition what is the process to resolve that problem and then what is the destination Tiri clear kuti problem yemunyika muno yegovernance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism inosesekedza zunhu toita mubatira pamwe toisa macomprehensive reforms nyika yaenda mberi then towirirana kuti akuita free and fair elections but my free and fair elections iwo anofanira kuva ne a post election pre election pact yokuti vanhu vanenge vaenda kumaelections vanofanira kuziva kuti tapedza maelections tichamira sei kuitira tisaramba tine conflict munyika muno we want people to be united and to work together as my stakeholder zanu mdc come and unite to build your country we can be a

Team iri kushanda makomiti zvataurwa na Comrade Scan kuvandudza vanhu veZimbabwe mirirai kunzwa kana tariza pito wamanda ekarira musazosiya basa ratakupai toda a chorus for better lives toda a chorus for a people's government toda a chorus for justice toda a chorus ichada kuti munyika medu mene constitutionalism ende tikuti gadzirirai nokuti mufaro hausi kure ini ndiri kunzwa maungirai mufaro Change is very close. I feel it and I know it. Kuti pane zviri kuitika manje manje vanhu veZimbabwe vakabatana in peace to exercise section 59. Tikati wenewo ukaniterera wese wese kwauri ukaenda kunobatana nemwana wako, mkoma wako, hanzvadzi yako, baba vako, amai vako kana mhuri yose tese takabatana machurch mastudents pamwe chete tinoita chinhu chimwe chete kuti enough is enough saka shoko ngarifambe shoko ngaritekeshe kuti tataura isu kuti taakuda kuti zvinhu zvigadzirwe munyika solution takupai yereload so patakati return to legitimacy and democracy